Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä, Türkiýäniň deportasiýa merkezinde ýüzlerçe türkmen raýaty saklanýar. Adam hukuklaryny goraýjy gurama ikinji fewralda çap eden maglumatynda, deportasiýa merkezinde Türkmenistanyň raýatlaryna garşy fiziki zorluk wakalary barada habar berýär we Türkiýedäki türkmen ilçihanasyny türkmen raýatlarynyň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä, Türkiýäniň paýtagtyndan segsen kilometr uzaklykda ýerleşýän Ankaranyň Çankiri deportasiýa merkezinde üç sany türkmen migrantyna garşy fiziki zorluk ulanylypdyr. Ozal bu migrantlar möhleti geçen resminamalar sebäpli tussag edilipdi. Soňra ol ýerden gaçmagy başardylar, ýöne otuz birinji ýanwarda gaçgaklar türk polisiýasy tarapyndan tutulyp, deportasiýa merkezine gaýdyp getirildi. Olaryň sözlerine görä, gaçmagyna erbet şertler sebäp bolupdyr. Olar üç kwadrat metrlik otagda on bäş adam bolup saklanypdyr, iýmiti erbet bolupdyr diýip, Türkmen Helsinki fondy daşary ýurtly türkmen ýaşlar hereketi bolan Adalat demokratik hereketi atly toparyň maglumatlaryna salgylanýar. Bu toparyň wekili Eziz Mämmedow Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşlikde deportasiýa merkezinden jemi ýedi adamyň gaçandygyny gürrüň berdi. Edil düýnüň özünde Çankara diýilýän ýerden ýedi kişi gaçypdyr. Ony alnynda hemän tutupdyrlar. Tutup yzyna getirip, eşek kimin urupdyrlar olary. Aýdyp bermişlerine görä, bizi ýaman köseýärler diýdiler. Mämmedow Çankirydäki deportasiýa merkezinde migrantlaryň agyr şertlerde saklanýandygyny aýdyp, şeýle gürrüň berdi. Ini iki metr, boýy üç metr bolan odada iň azy on-on bir kişi saklanýar diýdiler. Bir ýatakda azyndan üç kişi bolup ýatýas diýdiler. Azatlyk Radiosy türk migrasiýa edaralaryndan resmi maglumat alyp bilmedi. Çankirydäki deportasiýa merkezine jaň edenimizde, bize telefon arkaly maglumat berip bilmejekdiklerini aýtdylar. Bu aralykda, Türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä, beýleki deportasiýa merkezindäki şertler hem kyn. Hususan-da, Antaliýanyň Döşeme alty deportasiýa merkezinde Dört aýdan gowrak wagt bäri saklanýan Türkmenistanyň sekiz raýatynyň çalyşmaga eşigi ýok. Olaryň tussag edilen wagtynda egninde bolan geýimleri doly sandan çykypdyr. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türkiýedäki türkmen diplomatlarynyň üns bermezliginiň deportasiýa merkezindäki türkmen raýatlary üçin agyr mesele bolup durýanlygyny belleýär. Biz bilen söhbetdeş bolan onlarça türkmen migranty deportasiýa lagerinde bolan wagtynda türkmen diplomatlarynyň hiç haçan öz ykbaly bilen gyzyklanmandygyny aýtdylar. Deportasiýa merkeziniň işgärleri türkmen ilçihanasynyň hem konsullyk gullugynyň jogabyna birnäçe aýlap garaşmaly bolýandyklaryny migrantlaryň özlerine aýdýarlar. Emma türkmen resmileri öz raýatlaryny ençeme aýlap ykrar etmeýärler, olaryň ýitiren dokumentlerini dikeltmän aklawçy tapmaga lukmançylyk kömegini bermäge ýardam etmeýärler. Bu meselede türk häkimiýetleri türkmen migrantlaryny alty-dokuz aýlap izolýasiýada saklamaga mejbur bolýarlar diýip, Türkmen Helsinki fondy öz habarynda ýazýar. Adam hukuklaryny goraýjy gurama gürrüňdeşleriniň biri Kyrklareli deportasiýa merkezinde bolan AB initsially türkmenistanlyny çetirleýär. Daşary ýurtly migrantlaryň hemmesiniň ýanyna konsullyklarynyň aklawçylary geldi, ýöne türkmen diplomatlary hiç birimiziň ýanyna baryp görmedi, men ol ýerde alty aýdan gowrak wagtlap boldum, diýlip, Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda deportasiýa merkezinde bolan bir türkmenistanly sitirlenýär.